Mela, waħda mill-kurżitajiet li hemm fil-Biblioteka Nazzjonali huma serje ta' volumi Kotba serji ħafna, il-libri Bullaru, fejn l-Ordni ta' Malta kien jirreġistra l-digrieti kollha li kien joħroġ. Dawn il-manoskritti, fil-marġni tagħhom, ħafna minnhom għandhom qishom vinjetti żgħar, qishom ċajtiet impinġija. U ma konniex nafu x'ifissru dawn iċ-ċajtiet. Bl-Ingliż jgħidulhom doodles. Naħseb bil-Malti m'hemmx kelma għaliha. Bit-Taljan jgħidulhom skarabokki jew jgħidulhom girigori. Il-kelma garigor mill-Malti ġejja minn hemm, il-girigori. U l-misteru kien x'qed jagħmlu dawn iċ-ċajtiet. fil-marġni ta' dawn il-kotba uffiċjali tal-Ordni ta' Malta. U ġietni l-kurżità u bdejt nistudjhom u sibt li min kien qed iżomm dawk ir-reġistri kien bniedem li apparentement kellu sense of humour. Ma kellu x'jagħmel wisq u biex jgħaddi żmien fil-marġni beda jagħmel da' tpinġijiet żgħar biex jagħmel ċajta minn dak li jkun hemm fil-digriet. Il-biċċa l-kbira minnhom huma ċajtiet fuq l-isem tal-persuna li jkun ħareġ dak id-digriet. Fejn naf, jekk dan kien jismu de piscatoribus, hemm sajjid qed jaqbad il-ħut. Eh, jekk li ieħor jismu Karatello, eh, hemm kartell. Għax karatello bit-Taljan u tfisser dak li bil-Malti ngħidulu kartell. Il-biċċa l-kbira minnhom huma Ċajta fuq isem tal-persuna li tkun qed tiġi imsemmija f'dak id-digriet. Xi wħud minnhom huma aktar serji minn hekk. Dawn id-digrieti ħafna minnhom huma biex jagħtu xi aħbar tajba, b'kavallier taħ kommenda, però hemm oħrajn minnhom Li huma aħbarijiet koroh. Kavallier ġie arrestat. Kavallier għandu jagħti ħafna flus. Allura fil-ġenb, fil-marġni, ikun hemm vinjetta, diżinn ta' dwejjaq. Ħafna drabi jkunu pereżempju ras ta' mewt bis-slieb ħerġin minn ġo għajnejh jew minn ġo imnifsejh. oħrajn ikunu xi forma ta' forka, u dawk jgħidulek li volli l-aħbar li hemm f'dik il-parti hija aħbar ħażina. Imma għall-biċċa l-bira minnhom huma ċajtiet. Oħrajn minnhom huma importanti ħafna għax huma l-uniċi ritratti, ritratti fis-sens ta' portrait Ingliż li għandna tal-persuni. Per eżempju, hemm waħda minnhom sabiħa ħafna tal-Isqof Kubelles Hemm impinġi l-Isqof Kubelles. Oħra hija tal-famuż Romegas, Maturin Lescaut, li kien pirata kbir, mbagħad spiċċa prova jaqliba lil Gran Mastru la Cassier. Eh, dawn l-uniċi portraits li għandna tagħhom huma dawn id-diżinji żgħar li hawn f'dawn il-kodba li qed għandu qudiemi. L-iktar fosti, forsi l-iktar waħda rari, huwa tal-famuż Mattew Falzon. Mattew Falzon li kien spiċċa ħażin, kien spiċċa mgħallaq, maħrub. Mattew Falzon m'għandniex it-tratt tiegħu. L-uniku tratt li hemm ta' Mattew Falzon hija vinjetta żgħira li hawn f'dan ir-reġistri fejn jidher bil-kostum ta' ħakem libes tal-Capitano della Verga bil-virga f'idejh. Forsi wieħed jara li dawn il min għamilhom tal-iskrivan għamilhom biex jgħaddi żmien, imma għamel pjaċir kbir lill-istorja għax tana informazzjoni kbira li mingħajru ma konniex nkunu nafuha.